देह में अंगरा धैले कोरी फूट गेल छी कमाए ला खोटाए ला ए कथी भेलो कथी भेलै आ गेली मोहतार माँ आबि गेली की छै की आइ माछ एकरा ता एकरा ता ई माछ के तऽ माछे रह देबू आइ आइ मर्दवा तऽ माछ के माछे रह देबू आइ ए की भेलै की भेलै आ मन दोदरा भाई या भावो के जे रखने छै हमरे माथा पर धान कुटल रे हाँ की भेलै कभी तऽ ना हले चल ना सब फेक फाक देबो ये ऐ सब फेक फाक देबो आई किछ नहीं घर में टपा देबो आ मतलब तोरा नहीं टपा देबो भाई आ ये खाना ए माछ के बिख बना के राख देबो माछ के कोन दोख छै बौआ जाय छले बाहर जाय छले कल के भैया माछ दू टा आन दे मार के त गेलिया आनै ल त बौआ बाहर जाय छले मुद्रा तोरा कमा कमा के दै छौ हां खाल खिना छौ कमा कमा के दै छौ तऽ भए छै ने ओ या भगिया के पढ़ावे लिखावे में ना एगो नीक जका हम सिंदूर टिकली बिंदी किछो ना नीक साड़ी साया कुछो ने पहिनली अरे आ से कौन- भगिया कौन हमरा मुंह दोस्त लागल है? पड़ैया कह रहल छी नहीं मारा ई मारा कह रहल छी ना आइ फैसला भइए जतै आइ घर में या तऽ हम अहाँ रहब न तऽ उरत आइ बटवार आइ भीन भऽ जेबै आइ आधा आधा कऽ दियौ सब चीज के माछ माछ लबै छै तर तर के खुआबे ला आ जे चौकस होतै तऽ हमरा लड़तै हमरा से दिन रात नाइ का के बेटा जनवेला का तो हमरा लेल घर के छोटा कार नो मौगिया कर बेटा भेले तो अहाँ के बड़का माँ कहत ना बड़का माँ जकर बाप मतारी हमरा पर बोझ बनल या तकर बेटा तो हमरा घी के लड्डू खियात नहीं कहै छै कि दोनी अरे एते कत देखी दे थर थर कहबे जे की भेल माँ दावा तू बकलेल छै त उ एते माथा पर चढ़ल जाइ छौ आँ अहाँ जानै छी जे ओकरा पढ़ाबै लिखाबैमे कते हमरा पाइ खर्चा भेल है गहना जेवर सहित हम बन्हक राखि देली जे सब हमर लहंगा भऽ गेल हम छोड़ा नहि पैली हँ आ से चश्मा वाला चश्मा निकाल निकाल के जाइ छलै लगा के जाइ छलै मौगी हमरा चुंगला चुंगली कऽ के मर देबै हमरा तनिया तनिया उठै छलै बताउ तऽ माछ कर रख नहीं मका की छलै पहिले फैसला करू तहने किछु होबे देब हम घरमे नहि तऽ आइ तांडव मचा दे आइ आइ सब फोड़ दे आइ आइ आइ सब फोड़ दे आइ घरमे तांडव मचा दे आइ

जल्दी जी कते गाल पड़ जा ना ना ये माछ बेच बेच के माछ मार मार के एते दुख से दुनू परानी हम मकई के आ गहूम के भूजा खाई आ आ एकरा खिचड़ी बना के दीजिए एकरा मुंह में कहीं गड़े नहीं ई तुर्की में नहीं चल जाए ई हैदा में नहीं चल जाए जल्दी, आई जल्दी, हमरा जल्दी, जल्दी, जल्दी, हमरा से जल्दी। करे ना करे जा मिला के बाप रे बाप आए तो हम

एको जोर रुपया नहीं चीज गिरा जोर चीज के खाए पर तो तहन बुझाता छोड़ दी कहलिए बौआ माछ न लावे जे तैर के देवे काल चल दे दे ओकर बोरिया पेला बजे कनिया के आंख में लोरे ना लो कनिया हो कान करे बुझाल ना आय कि ओकर कनिया की कहै छै हां देखलियै केते बड़का रिजल्ट मिलल है? 25 साल के रिजल्ट 25 साल जे स्कूल में पढ़बै छलियै ओकर रिजल्ट आइ भाई देलक है। आ भाबो उ ठोरनिया ओकरा माथा पर चढ़ा ले छै उ है जवाली उ है जवाली ओकरा बिगाड़ने छै जा दियो माटल भाई परोसिया राखी हम भिन भ जेबै हम घर में न रहब न रहे देबै ओकरा आहा हुरका न भैया हुरकन कि अपना पर पबनी में एगो पैंट नहीं खरीदे छलिए एगो एगो अंगा नहीं खरीदे छलिए आ कर्जा कर कर के दादा जेबर बंधक रखला के टुनकी वाला के हैजा में धरे छलिए

त सहोदर दू ताली दोनों हाथ से बजे छ एक हाथ से ताली कहियो नहीं बजलैया की करबे अपना ल करे जे हाँ। तू अपना ल कर चल तेर दिए माछ कर रहल छियै माछ माछ अब जहर बना के राख देबै आई जहर बना के माछ आई माछे रह जाए नहीं एहन गलत सब नहीं बजे हमरा। रह दी अहाँ के बात पर हम एते दिन एते दिन हम गुजारा कैली आई हमरा बर्दाश्त से फाजिल भ गेलिया हम नहीं रहा वाला छी अब हम त नहीं रह चले न त भिन भ जाए बाप रे बाप एकरा चलते ई टुनकी वाला के चलते हे भगवान कोरी कुछ हो जाए है जा में चल जाए हमरा हमरा घर वाला के कमाई हमरा सामने को टुनकी में लग जाइया नहीं कही नहीं कही हमार बयाज से नहीं कही दर्द होइया एमे दर्द होइया हां ताहू के लेल ओकरा दर्द होबा के चाही बउआ सर आपके बेग नहीं बन बाबूजी

एटा कहावटे में छै कतनहु भाई भौजाई माय दाखिर कह ले मुदा अपन औकात एक दिन अयबे करही अगर माय दाखिर अगर बाबूजी के खाजे रहते माय बाबू जिंदगी भर पाले है लेकिन कभी भी अपना बच्चा के निकल हम तोरा पारल ली ताला नहीं देंगे लेकिन आय रंग दिखा दे या लेकिन जो माय ना, के जो ना। जगह आप अपनो नहीं ला जिंदगी भर का सकैत छी। कमाई खेले अब हम माय के घर में लगा जगह खेबे अपनो की नहीं ला सकै छी अहाँ जो, सब। जो, जो। ताना मार देलिए ना देवर के आ चुपो ना ताना मार देलिए ना सबके हमरा। लाभ पानि कए देलकै आइ खोलू ना मार देलिए कहै छलै ना माय बाप जाकी ना अहाँ के माय बाप क्या- के क्या भाय कहने भौजाई छी? बना सकलक। छोड़ू ना भाय क्या भौजाई कहने बना छी? सकलक उ। कनिया के आंख में लोरे ना लो कनिया ह कौन काने हां जेकरा ला एते कैलक से तकरा आंख में लोरे नहीं या आ ई को भ के तो कोन ये वो अहाँ चलते कहने छे आ, भैया की दशा अहाँ चलते भए रहल हाँ, छै आ तोरा दुनू के चौकस चेक कर दै छियै ठूसा ठूसा के से गलती कैली हमरा करम में आग लागल रहे कतक छोड़ो ना। कोनो स्कूल में जाके गए रहे ओकरो कोइले दुनिया आई बुझाइल एतबो पर एतबो पर भाई यहाँ से पूछला का भैया हो क्या कनै छा

दीदी के गलती छै ने एक तरह हमर घर वाला के माछ मारे में ढोरिया साफ के दे काट लेला हमर घर वाला जब मर जाए त हम ओके ला चार सौ रखे लोग के रहती और सुनकी वाला छे लेके रहती हां सब थोड़ी ले खुदे जो गना खुदे जो गना चलू हम नहीं रहो चल ले रावे अगला मा गोरिया चल चल देखी आज तू असली दुश्मन के परिचय देली जो

एहिमे अखन कोनो बात भेलैए किछो नहि भेल छै मानियो हमर बच्चा तऽ दीदियो के बच्चा छलै ने बिल्कुल। लेकिन बौआ के सुतबै छलियै एक दिन हम अंगना नहीं बाहर लिए तऽ देखियो कते बड़का ड्रामा कऽ देलकै करऽ उ दियौ सोचल कि लड़कोरी है पानी छूते बच्चा के सर्दी लगते मुदा नहीं ओकरा झगड़ा करे के लागी बस ओकरा न्यू खोजित रही हरदम खाइ ठीके छै अहाँ अपन आँखि के पट्टी खोलि लिअ अच्छा, हमर खोलि बार लेब, बार सुनू। अहाँके समझाबै छली हम कहाँ के छली ना ना जेठ भाई भौजाई माई दाखिल है हमरा माई जी खा पान ले भ सके माई जी खा बाप जी खा पान ले लेकिन माई नहीं भ सकी है माई अपन बच्चा के बचपन से लेके बुढ़ारी तक अगर ओकर पालते या सेवा करती ना तो एक बेर भी ताना ना दे कि तू रा हम पालली हुआ लेकिन अहाँ के भाई भौजाई देखा केहन दामन दऽ के गेल गा जे ऊ अहाँ के उल्हन दऽ के गेल गा कि तोरा हम पालने अच्छा कोनो बात न आकुरो आप मत समझ जाओ यदि हमरा आ हमरा बच्चा के पाला सकब त ठीक आ नहीं त अहाँ संसन के भर पर जीना है उसे मरना है अच्छा नहीं तो सुन यहाँ के कर देखी से आज यहाँ कहले देख लिए ना महसूस दिलेलक ना माई बाप कभियो नहीं बन सकत अहाँ के भाई भुजाई अहाँ कहै छी ने कनिए टा से जे वएह भाय हमर बाप माय दुनू बहिन के हमरा पोसने छलै पढ़े ना छलै लिखे ना छलै आइ हम नौकरी वही भायके बदौलतसँ कए रहल छी अहाँ कहि रहल छियै सहोदर तऽ सहोदर होइ छै ने आइ अहाँके जे छै ई चूड़ी ई श्रृंगार जे यए वही भायके बदौलत यए बुझि गेलियै आइ ओ भाय नहि रहितै ने तऽ हमर कोनो वैल्यू नहि रहितै नहि ई चश्मा नहि ई

या नहि सुनै छियै ठीक छै जाउ अहाँ यदि अहाँके इहे फैसला है तऽ हमरो लास्ट फैसला आब सुनि लिअ अहाँके भाय भुजाइके मोहताजमे हमर जिंदगी नहि रहत और ई हर हर खटखट में हम अपन बच्चा के हम अपन जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकै छी इहे माहौल में रह कऽ हमर बच्चा भी इहे संस्कार में इहे ढल जते ना रहू अहाँ अपना भाई भुजाई के साथ चलली हम नहीं हर कहीं भी रह लेबे बच्चा के जिंदगी पालि लेबे